Бүгенге тапшыруда Алмаз Лакост җырчыларга иң якын блогер була ала. Сәлам алейкум, хөрмәтле татар радиосы күрсәтүчеләр, кызыгызда.
Кызык-мызык ВК группасы YouTube-та булуы. Хатын плюс ир.
Сыер бызаулаган кем? Мин сезгә иң сыйфатсыз блог күрсәтәм. Балаларны экраннан алып куюыгыз сорала. Всем салам алейкум и... Хәм розыгрышның нәтиҗәләре.
Куда мы едем? Кая барабыз без? Без барабыз Әтнәгә.

Матурлыгын күрсәт әле. Менә бу арчаның матурлыгы. Менә бу үрнәк авылы.
Яңаша шавылы шундый зур. Кая Казанның матурлыгын күрсәт әле. Яңаша шавылын матурлыгын күрсәт әле менә. Нишләптер татар блогерлары авылдан башлый үзенең блокларын. Мин бит шәһәр малае.

Юк, булмый. Бәлки бүген футбол урынына тнвдан сериаллар карарбыз? Менә аны маңгаен чәктер, баш артас, дурта үзендә күрсәтер ярамый бит. Радик, Радик, Радик, Радик, Радик, Радик.
Ләйсән, мине туган көнгә чакырдылар. Мин хәзер туган көнгә киттем. Төнге сәгать 2-дә генә кайтам һәм син миңа бер сүз дә әйтмәячәксең. Булат, башта инфо әйтәләр, Аннары гына басалар. Болар кем язган дисең? Ниндидер аист.
Белмим дә инде, кем язды микән? А, вот, точно. Нәрсә җитми дип торам. Менә бит, менә ха контент, менә ха молодец. Хатын плюс ир. Нәрсә дип әйтим? Юмор бар. На, серьезно. Сюжет бар. Ә чынында әйткәндә, бу иң яхшы үзенең концертларга чакыру презентациясе. Мондый сыйфатлы идея өчен респект сезгә. Сыйфатлы, сыйфат, бөтен җиргә шул сүзне өстәмәкче буласын. Үзенең юмор бармы, имеш. Киләле монда.
Сәлам, сәлам, кызлар, бу мин Бибинур. Бүген менә егетемнең квартирасына килдем. Һәм иң беренче сезгә нәрсә әйтәсем килә, әгәр дә егетегезнең квартирасына киләсез икән, аяк астырып. Иптәшләр, озын видеоның просмотрлары ютубта бик әз була. Шуңа тиз генә әйтә башлыйм, мин дә шул передачада. Ә бәлки Илназ Тина Канделакиның фанатыдыр? Дуслар, җомга көннәр мөбарәк булсын. Барыгызны да шушы изге көн белән котлыйм. Уф, бу Татарстанның төньяк кешеләренә делать нефиг бугай. Марсель абый, син үзен Балтачтан ич. Мин блогер түгел, кил әле монда. Мин Ильназ. Ә мин Ренат. Лайк бассаң, мин бик шат. Так, мин бу егетне каядыр күргәнем бар. Син вампир мәле? Юк, Син вампир танцор мәллә? Мин Ильнас, а мин Ренат. Лайк бассаң, мин бик шат. Марсель абый, мин тагын бер алар белән бейим әле. Син оныттың мәллә нәрсәгә мин сине бу трубага эләктереп куйганны? Егетләр новаторлар. Кемдер леопардовый фон куллана, кемдер хромакейда төшерә, Ә ике Илназ иренмичә акчаларын түгеп. Мин Илназ, ә мин Ринат. Лайк бассаң, мин бик шат.
Сыйфат 2 тапшыруында бик күп лайклар, комментлар җыелды, рәхмәтләр әйтелде. Шул хәтле поддерживайте, дуслар! Нигә кирәк бу? Сез шул чүп-чарны күтәрү өстендә эшлисез. Менә бу блогерлык сезгә ни бирә? Нигә сез хаман Элвин Грей турында гел Салават турында сүз алып барасыз? Хаман. Иң кызыгы шунда, кайбер комментлар инде минем дуслар арасына мемга әйләнеп бара. Ну шуннан, в корзину. Аңлыйм, кайбер кешегә Салават, Хәния, ТНВ да җитә. Карагыз, без бит против түгел. Но выбор һәм төрле якларга үсеш булырга тиеш, иптәшләр. Даже сыйфат тапшыруында юмор гына көтү дөрес түгел. Мин монда татарлар YouTube, андагы булган татар контентын карасыннар, белсеннәр өчен. Сыйфатсыз, сыйфатсыз. Менә хәзер мин сезгә күрсәтәм сыйфатсыз контент. Балаларыгызны экраннан алугыз сорала. Здрама. Сәлам, дуслар. Без бүген офигенный тусыда. Бу минем влог. Минем исемем Марсель. Әйдәгез, карыйбыз, башладык.

Сыйфат. Марсель абый, нәрсә? Сез түбәтәйне уйнатам дигән идегез. Синнән дә толк бар икән. Логично булыр иде, түбәтәйне егет кеше җиңсә. Ләкин безнең сыйфатта җиңүче бүтән. Һәм бу сыйфаттагы булган беренче розыгрышны Иванов Иван э, Камиля Камалеева җиңә. Котлыйбыз сине, Камиля. Сыйфатка язылыгыз. Сыйфат. Э, э, а?
Сыйфатка язылыгыз.
Сыйфатка язылыгыз.